Күндү коллегаларым, дьүөгэлэрим уонна олохтоох детсад коллектива эһигини Саха сиригэр оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин тэриллибитэ сүүс сылыдан итиитик истинник аҕардаһыыбыт. Мин тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон алта Телемедицатыгар заведующайнаананан кэлэн отут сыл үлэлээтим. Ол кэмҥэ Роноҕа Семен Дмитриевич Егоров инспекторынан Попова Мотрена Афанасьевна үлэлииллэрэ. Кинилэр детсад үлэтэ таһыма түһүө-уохтаах Дарья Федоровна үлэлээбитин курдук таһымтан түһүө суохтааххын диэн алҕаан ылбыттара. Бииргэ үлэлээбит, өр сылларга бииргэ үлэлээбит коллегаларым, иитээччилэр Тимофеева Маргарита Георгиевна, Петрова Мария Михайловна, Назарова Раиса Степановна, Ларионова Евдокия Асклиновна, тиэх үлэһиттэртэн өр сыл повардаабыт Яковлева Балбара Петровна, иитээччи көмөлөһөөччүтүнэн үлэлээбит Егорова Любовь Николаевна. Биир саамай сүбэһитим буолар кочегар Ларионов Николай Васильевич этэ. Кини бу детсад эркит детсад туохха наадыйарын туох любовун барарын көрөр билэстэр сыдьан биһин аһальбах капитальнай ремоннары ыытан бу детсад этерми үлэлээн олордо. коллектив үрдээх эйэлээх нэһилиэк үлэтигэр активнай позициялаах этэ туохха барытыгар кыттар субботник буоллаҕына бары таххар этибит эстэпиэта культуратыгар культура эстэпиэтэтигэр элбэх киһи кыттар буолар этэ ону таһынан кулукка ыытыллар мероприятияларга детсад өрүү кыттан бастакы миэстэни ылар буолар этэ ол сыл түмүктэринэн хас да жыл бастык коллектив диэн аатылан турабыт Тин нэдиэлэ туран түмүкпэр нэһилиэкпитигэр саҥа благоустроеннай таас дьиэ тутуллан саҥа эбилиссэй Дайбарнерова Надежда Владимировна үрдээх ситиһиилээхтик үчүгэйдик үлэлии сылдьар сылдьар уонна кинилэргэ ситиһиини баҕарыахха наада Быйыл уоннарга детсад тэриллибит биир муонтука хааллыбыта алта уон сыла буолар. Онон барыгыта детсад алта уон сыллаах, сүүс сыллаах юбилейдарынан истинник аҕардалиибин. Баҕарабын Дьэҥин дьэрдиҥ доруобуйаны, үлэҕитигэр өссө үрдүк кирбиилэри уонна дьоллоох олоҕу баҕарабыт! Былырыын күндү доҕоттор, Тыылыматааҕы Тимофеев аатынан Күнчээн детсад алта уон сааһын туолбутунан Барыгытын, нэһилиэк олохтоохторун, билигин үлэлии олорор детсад коллективын иитиллээччилэрин уонна детсад ветераннарын барыгытын ис сүрэхтэн эҕэрдэлиибин! Биһиги детсадпыт бу сыллар тухары тохтообокко эҥкилэ суох үлэлии олороруттан биһиги Ээ олус үөрэбит уонна бу мин өйдүүрбүнэн бастакы выпускниктар Костромыкина, Светлана Васильевна уонна ээ Федоров Михаил Дмитриевич этилэр. Дьэ онтон аллара көлүөнэ дэриэбинэ олохтоохторо бары кэриэтэ детсад нөҥүө иитиллэн үөрэтиллэн ааспыттар ол курдук элбэх оҕону иитэн үөрэтэн таһаардаҕа дии биһи детсадпыт биһиги үлэлиир кэмнэрбитигэр уопсайынан дэриэбинэҕэ ханна баҕарар үлэ-хамнас ньиргийэн олорор кэмэ этэ ол курдук биһиги тэрилтэбит эмиэ туохтан да хаалсыбакка үлэтэ-хамнаһа хайаан даҕаны ирдэнэр этэ оройуоҥҥа биһиги детсааппыт өрүү үчүгэй үлэлээх детсааттар ахсааннарыгар киирсэ сылдьар этибит оннуттан коллектив үчүгэйэ эйэлээҕэ көхтөөҕө мин бэйэм бу тэрилтэҕэ үлэлээбиппинэн олус киэн туттабын уонна дьоллоҕунун ааҕынабын. Мин бу тэрилтэҕэ буллаҕынаттан сүүрбэччэ сыл үлэлээбитим. Үлэлээн пенсия таххыбытым. Сэттэ уон аҕыс сылга киирэн баран бары оччолорго көхтөөх, бэйэ эгил-тэгил саастаах дьоннор үлэлээбиппит, сэбиэдиссэйбит Калисфена Степановна салайар талааннаах, ирдэбиллээх киһи буолар. Оттон чэ мин тугу кэпсиэм профсоюз председателинэн общественнай үлэбэ талыллан хастаһыл үлэлээбитим ону бастатан туран калисфена сэбиэдиссэйим өйдөбүл сразу биэрбитэ Эн миигин кытта тэҥҥэ үлэлэһиэхтээххин, көмөлөһүөхтээххин диэн. Дьону ылынан тураммын туохтаан профсоюз үлэтэ диэн олус киэҥ этэ, билигин даҕаны оннук буолуохтаах. Араасча үлэһиттэр сынньалаҥнара буоллун, культурнай мероприятиелар, арааһынай элбэх субуотунньуктар, оччолорго да көмө ньыма кимиэхэ эмит ирдэнэр, юбилейдарга атаарыы Онно үлэһиттэргэ да көрөн, бириэмэтинэн көрөн поощрение оҥорооһун, игин сыллааҕы үлэ былаана, сыллааҕы отчуот, арааны үлэ боппуруостара элбэх буоллаҕа дии профсоюз үлэтэ. Дьэ онно онуттан биирдэ хас сыллаах эбитэ буоллаҕа уһун туохха республиканскай профсоюзнай конференц-арай делегатынан талбыттар. Оччолорго районо заведующайа Платон Семен Семенович, профсоюзка старостин Прокопий Көстөкүүнович үлэлии олороллор этэ. Олор буолан уонна майаттан биир учительница түөтэ буолан киирэ сылдьыбыппыт. Ону буоллаҕына Тонна театрда гостиницалаан иннэ. Онуттан Оннук үлэлээн-хамсаан биһиги уопсайынан детсадка үлэлээбит үлэһиттэр бары өр сылларга олохсуйан үлэлииллэр, билигин даҕаны үлэлии сылдьаллар. Ол курдук биһи ветераннар билигин эмиэ өрүү билсиһэбит, көрсүһэбит, детсадпытыгар хайаан даҕаны билсиһэбит. Дьэ оннук итинник этэн тураммын бу Билигин үлэлии олорор детсады алта уон саастаах юбилейынан ээ эҕэрдэлээн тураммын эһиэхэ баҕарабын. Биһиги инники эрэллэрбитин оҕолорбутун көрөр, харайар, үөрэтэр сыралаах эмиэ даҕаны кэскиллээх сыралаах үлэҕитигэр үрдүк ситиһиилэри баҕарабын. Уонна тус бэйэҕит олоххутугар дьолу, доруобуйаны барыта үчүгэйи баҕарабын Мин тыылыма детсаатыгар тыһыынча тоҕус сүүс алтан биэс сыллаахха бастателынан үлэҕэ киирбитим. Заведующайынан Тимофеева Дарья Федоровна этэ. Детсад диэн миэстэлээх Икки группалаах круглосуточнай үлэм ыстааһа сүүрбэ үс сыл, онтон улахан аҥаарын младшай группаҕа үлэлээбитим. Бастабыллаах күнчээн уһуйаан педколлективын Алтан сыллаах юбилейгытынан итиитик истинник эҕэрдэлиибин, баҕарабын. Кэнчээри ыччаты иитии, үтүөҕэ-кэрэҕэ иитиигэ билиитин-көрүүкүтүн, сатабылгытын ууран, үрдүктэн үрдүк чыпчаалга ыттаргытыгар. Детсад коллективин барыгытын Барытыгар үтүө доруобуйаны, дьиэ кэргэҥҥэ дьолу-соргуну, эйэлээх олоҕу! Үтүө күнүнэн биһиги оҕо аймах биһигэ уһуйааммыт, киһи уһуйааммыт алтыан, тэриллибит алтыан сааһа буолбутунан биһиги өр сыл үлэлээбит Ветераннар сыралбытын, сыраларбытын берэн, билиилэрбитин берэн, ойбо оҕону таһааран, бу бу таһааран ветераннар ааттарыттан итиис тиҥэҕэрдэ тириэрдэбин. Биһиги нахаа үчүгэйдик урут үлэлээбиппит. Онно дьыссаакка Элбэх киһи үлэлээбитэ, талба талааннаахтар бары туох баар тэрээһиҥҥэ барытыгар кыттан, биир да киһи туора турбакка чисто бары кыттан олох артыыстар курдук бэлэм буолааччылар. Уонна бу биһиги үчүгэй да бириэмэҕэ, куһаҕан да бириэмэҕэ бары бииргэ биирдии биир илиинэн сэттээн бары бииргэ буолааччыт Биһиги өр сыл үлэлээбит күннэрбит элбэх оҕону иитэн таһаарбыт күннэрбит, билиини биэрбит уопуттарбыт билигин даҕаны дириҥ өйдөбүлү биэрэр уонна ыраас санааны үөскэтэр. Билиҥҥи иитээччилэргэ этиэм этэ, бу иитээччи үлэтэ сырыылаах, иитээччи үлэтэ туох саргылаах, иитээччи үлэтэ түбүктээх, иитээччи үлэтэ түмүктээх. Онон мин бу аныгы олоххо олоххо олороллоругар аныгы олоххо олорууга бу билиҥҥи сайдыылаах бириэмэҕэ оҕолорго кыра саастарыттан уһуйуллан кыра саастарыттан иитэн элбэх билиини уонна элбэх эти-хааны эрчиллэ эти-хааны өттүнэн эрчиллиилээх Ытхан өттүнэн тилиилээх уонна үтүө майгы, сир-майгы туһунан сайдалларыгар, оннук элбэх барарыгар баҕарыам этэ. Эһиги үлэҕит Бу буола биһиги өр сыл үлэлээбит бэтэрээннэр быйыл Саха сиринээҕи Саха сиригэр оскуолаҕа саастаах киирэр оҕолор тэрилтэлэрэ сүүс сааһын туолбутугар юбилейнай сылынан эҕэрдэлээн туран биһиги Коллегаларбыт биһиэхэ дьиэбитигэр кэлэн бу наһаа үчүгэй нагрудной знак туттардылар. Бу знакпыт биһиэхэ куруук өйдөбүл буолан мэтээл курдук илинэ сылдьыахпыт. Уонна кинилэргэ бу саҥа олоххо, олох сайдыытыгар, олохторугар Олохторугар уонна туох үлэлэригэр үрдүк ситиһиилэри Детсад төрүттэммитэ алта уон сылынан үлэлии сылдьар коллективы, бука бары үлэлээбит ветераннары, оҕолору, төрөппүттэри итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин, баҕарабын үлэҕитигэр ситиһиилэри, доруобуйаны, дьолу! Биһи үлэлиир кэммитигэр урут кумуонан үлэлиир этибит, салайааччыбыт Кальцфена Степановна үчүгэйдик салайан, тэрийэн ыытара. Хаатылыма, Хара, Чүүйэ, Бөкө детсадтара бэйэ-бэйэбитигэр сылдьыһаммыт араас аралдьыйыылары, аһаҕас дьарыктары ыытарбыт. Уонна сыл бүтэһигэр бары түмсэммит, тыаҕа ынтахтаммыт походтуубут, араас күрэхтэһиилэри ыытарбыт, ырыа-тойук күрэхтэрин эмиэ ыытарбыт. Егор Петрович Жирков концепциятынан үлэлиирбит бу саха фольклоругар уонна тускул программанан. Саҥа дьылга тиистабары оҕолорбутунаан көһөн тиийэммит клубка хаҥа дьыллырбыт, манна дьиэҕэ олорор оҕолор эмиэ сылдьаннар тымныы оҕонньортон подарок ыланнар үөрэн-көтөн бараллара. Ый аайы төрөппүттэрбитигэр араас аһаҕас дьарыктары, аралдьыйыылары ыытарбыт уонна чисто бары коллективынан булууска барарбыт, өссө куоракка автобус закаастааммыт, дьэ сээкэй атыылаһа маҕаһыын кэрийэ барар буоларбыт. Араас элбэх субботниктарга түмсүүлээхтик сылдьарбыт, хотоҥҥо дояркалыы, ынах төрөтө, хотон сыбыы, уонна окко кытта сылдьарбыт. Ити курдук биһиги чисто бары бииргэ түмсүүлээхтик, эйэлээхтик үлэлээн ааспыппытын ахтан-санаан аастыбыт. Мин Яковлева Варвара Петровнабын Тылыма десантыгар тыынча тоҕус сүүс сэттион алта сыллаахха поварынан киирбитим. Десантка тоҕус биэс оҕо сылдьар этэ. Оччолорго Гааһынан, уотунан буһарар оһох суох этэ, аспытын маһынан оттуллар оһоххо буһарар этибит. Дьыссаакка отут сыл повардаабытым, кэлэктииппит наһаа эйэлээх этэ, бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөһөр этибит. Тыалыма дьыссаата, дьыссаата алтыан сааһын туолан, үбүлүөйдээх сылынан Итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин! Дьыссаат кэлэктиибигэр үрдүк ситиһиини, олоххутугар дьолу-соргуну, кэлэн иһэр саҥа дьылыынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин! Кэнчээри ыччаты иитэр-үөрэтэр тапталлаах дьыссааппыт алта уон сыллаах юбилейынан Билиҥҥи, үлэлии сылдьар коллективы ис сүрэхпиттэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Мин детсадка сүүрбэччэ сыл үлэлээн, бочуоттаах сынньалаҥҥа олоробун, кыра сиэрдэрбин көрсөбүн, кинилэргэ күүс-көмө буолабын. Үлэбэр Саха оҕолорун нууччалыы сатаан саҥарарга, мөлтөх саҕалаах оҕолору биирдиилээн дьарыкка үгүс сырабын биэрэн үлэлээбитим. Онон детсадка үлэлээбит сылларбын олохпор саамай үлэттэн дьолломмут кэмминэн ааҕабын. Билиҥҥи көлүөнэ иитээччилэригэр баҕарыам уонна сүбэлиэм этэ манныгы. Оҕону киһи быһыытынан, сиэр-майгы өттүнэн дьаныардаахтык иитиини, бэйэ-бэйэҕэ эйэҕэс сыһыаннаах буолууну уонна атын киһи туһугар кыһаллар Кэнчээри ыччаты иитэн таһаарыыга. Билигин сиэннэрим Ренат, Рудик, Алина Назаровтар детсадка сылдьар ситиһиилэриттэн олус үөрэбин, астынабын, дуоһуйабын. Сиэннэрбин сайыннараа, иитээ сылдьар детсад Аныгы иитээччилэригэр уонна бука бука бары үлэһиттэригэр ис сүрэхпиттэн махтанабын уонна кини кинилэргэ үлэлэригэр өссө үрдүк ситиһиилэри, дабайыылары, чэгиэн доруобуйаны, олохторугар дьоллоох, соргулаах буолалларын баҕарабын диэн Үтүө күнүнэн, Дария Федоровна Тимофеева аатынан Бастакы тыылыма Күнчээн оҕо саадын алта уон юбилейдаах сылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! Мин икки тыһыынча уон биэс сылга дылы иитээччинэн үлэлээбитим. Үлэлиир кэмнэрбэр Сибидисэйинэн Купрянова Каисвени Степановна, Алексеева Евдокия Филипповна, Старицына Вера Калиевна, Алексеева Татьяна Ивановна, Свиновоя Виктория Ивановна сибидисэйдээбиттэрэ. Онтон билигин Күнчээн дьассаакка Сибидисэйинэн үлэлии-хамсыы олорор Дайбаннырова Надежда Владимировна. Мин бастакы напарницам Соловьева Надежда Дмитриевна этэ. Кинини бииргэ өр кэмҥэ үлэлээбиппит, онтон иитээччи көмөлөөччүтэ миэхэ Рина Дмитриевна этэ. Биһи эмиэ кинини биир өр кэмҥэ бииргэ үлэлээн, үчүгэй баҕатык үлэлээн кэлбиппит. Нэһилиэккэ араас буолар мероприятиеларга, субботниктарга активнайдык кыттар этибит. Уонна мероприятиеларга бастайаанна миэстэлэһэн үөрүү-көтүү бөҕө буолара. Күһүн детсадка отоннуур этибит, хайаан даҕаны. Уонна детсад Ол күнтэн бу күҥҥэ дылы оҕуруот аһынан, олордуутунан дьарыктанар. Бу саамай билиҥҥи кэмҥэттэн актуальнай диэххэ сөп. Мин бииргэ үлэлээбит ветераннарбар, билигин үлэлии сылдьар коллективка баҕарыам этэ чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, дьол олоххутугар дьолу-соргуну уонна билиҥҥи коллективка өссө баҕарыам этэ үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри өр сылга үлэлээбит тыыллыман детсадтан юбилейдаах алта уон сылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин бары бииргэ үлэлээбит дьүөгэлэрбин үлэлиһи дьэр үлэһиттэри Үлэлээбит сылларбын наһаа истинник саныыбын, бары биир дьиэ кэргэн курдук иллээхтик, эйэлээхтик үлэлээн кэлбиппит. Араас нэһилиэккэ буолар субботниктарга, араас нэһилиэк ыытар тэрийбит мероприятиеларыгар барытыгар кыттар этибит, көхтөөхтүк. Уонна детсадпыт үтүлэтин ата кэпсээтэххэ, детсад иһигэр араас оҕолорго аралдьыйыылары, аһаҕас дьарыктары детсад иһинэн уонна кумоо үлэтэ наһаа үчүгэйдик үлэлиир этэ. Сэбиэдиссэйбит Калисфен Степановна салайан ыытар этэ. Чүүйэ, Бөкө, Хара, Лампка детсадтара. Ол онно аһаҕас дьарыктары, эмиэ аралдьыйыылары ыытар этибит уонна Онно ол кэнниттэн эмиэ хайдах ыытыллыбытын барытын анализтаан сиһилии үчүгэй баҕайытык ырытыһар этибит. Детсадпыт оҕолоро араас олимпиадаларга, конкурстарга, дакылаат ааҕыытыгар кумуода иһинэн улууска даҕаны элбэхтэ кыттан кэлбиттэрэ. Билигин үлэлии сылдьар детсад үлэһиттэригэр үрдүк ситиһиилэри, таһаарыылаах үлэни баҕарабын. Үлэлээбит детсадым алта уон сааһын туолбутунан ветераннары, үлэлии сылдьар үлэһиттэри, оҕолору, төрөппүттэри эҕэрдэлиибин. Мин үлэлиирбэр заведующай Криспена Степановна үлэтигэр кыһамньылаах, үчүгэй организатор. Ол курдук нэһилиэккэ туох буолар да онно бары кыттыыны ыларбыт, үлэ буоллун концерта коллективынан лууктуу, отоннуу, музейдарынан сынньанарбыт. Баҕарабын дессаакка үлэлээбит ветераннары, угуйаан үлэһиттэрин, оҕолору, төрөппүттэри кэлэн иһэр саҥа дьылла доруобуйаны, уһун үйэни, кэскилгит тэнийдин, ситэрбэтэххитин ситэрин, ымсарбатаххытына бымсарын, үлэ үөрүү аргыстаах, көдьүүстээх сыл буоллун, дьоллоох буолун! Үтүө күнүнэн күндү детсад коллектива, өр сылларга бииргэ үлэлээбит коллегаларым, ветераннарым, бастакы тылыматаа күнчээн оҕо саада тэриллибитэ алта уон сыллаах юбилейынан итии истин эҕэрдэ. Баҕарыам этэ Барыгытыгар кытаанах доруобуйаны, дьиэҕитигэр, дьиэ кэргэттэргитигэр дьоллоох олоҕу, үлэҕитигэр, үөрэххитигэр үрдүк таһымнаах ситиһиилэри. Мин тыһыынча тоҕус сүүс уон биэс сылтан икки тыһыынча уон биэс сылга дылы сиэстэрэннэн үлэлээбитим. Биһи ол сылларга үлэлээбит коллектив сүрдээҕин көхтөөх сплоченный баай этибит под руководством кальсена степановны заведующей араас мероприятиеларга туттарбыт субботниктарга эстафеталарга Күһүн наар детсааппытыгар оҕолорбутугар отоннуу барарбыт. Уонна араас поездкаларга автобуһунан достопримечательным местам барарбыт, үрдээҕин көхтөөх этибит. Ол кэмнэри билигин киһи ахта саныыр эрэ: Кальсена Степановнаҕа барҕа махталбын тириэрдэбин. Өссө төгүл алта уон сыллаах юбилейнаан, кэлэн иһэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан итии истин эҕэрдэ! Үтүө күнүнэн күндү Тыылыма оҕо уһуйааныгар үлэлиир бары үлэһиттэрин, бииргэ үлэлээбит коллегаларбын, ветераннарбытын алта уон сыллаах юбилейынан истиҥ эҕэрдэбин ыытабын. Мин тыһыынча тоҕус сүүс тоҕун сэттэ икки тыһыынча он биэс сылыгар дылы үлэлээбит кэмнэрбин өрүү сылаастык саныыбын, ахтабын. Өр бииргэ үлэлээбит иитээччилэр Надежда Дмитриевна, Раиса Егоровна, Людмила Маевна, Евдокия Аскеленовна, Оксана Петровна, иитээччи көмөлөһөөччүлэрэ, баар-суох наставникпыт Егорова Любовь Николаевна, Галина Петровна, Валентина Васильевна, Людмила Семеновна, Марфа Коммунаровна, Леонтьева Прасковья Николаевна, повардарбыт Варвара Петровна, Евдокия Васильевна, Баар-суох Дьыссаат Сэбиэдиссэйэ Куприянова Калисфена Степановна сүрдээх үчүгэйдик үлэлээн ааспыппыт. Кэнники кэлбит эдэр иитээччилэр Евдокия Филипповна, Виктория Ивановна бэрт үчүгэйдик коллективка киирэннэр ситиһилээхтик үлэлээбиттэр. Билигин үлэлиир кыргыттарга баҕарыам этэ дьолу, доруобуйаны, үлэҕитигэр ситиһиилэри өссө төгүл эҕэрдэ! Үтүө күнүнэн, биргэ үлэлээн ааспыт күндү дьонум! Бастакы Тылыма нэһилиэгэр оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин алта уон сыллаах юбилейдаах үтүө күҥҥүтүнэн барыгытын эҕэрдэлиибин! Күнчээммит алта уон сааһынан биһиги икки тыһыынча биэс сыллаахха ланткаҕа үлэлии көһөн тиийбиппит. онно үгүс традициялардаах, элбэх сыл устата олохсуйбут истиҥ сыһыаннаах олус үчүгэй коллективка үлэлии киирбитим. Салайааччыбыт Калисфена Степановна этэ. Иитээччилэринэн Раиса Егоровна, Надежда Дмитриевна, Оксана Петровна, Евдокия Филипповна, Китэччи көмөлөһөөччүлэринэн Ирина Дмитриевна, Светлана Константиновна, Феоклова Анна, музыкальнай салайааччынан Маргарита Петровна, медсестранан Татьяна Семеновна, мин физкультурнай салайааччынан үлэбин саҕалаабытым. Повардарбытынан Евдокия Васильевна, Людмила Семеновна, харабылларбытынан Леня Винокуров, Коля Лыткин этилэр. Олус кырдьаҕас диэни наһаа үчүгэйдик оҥостон, тэринэн, олус сылаас хайдары киһиэхэ үлэлиэх курдук тэринэн оҥостон үлэлии олорор оҕо саада этэ. Икки группалаах, төрдүн биэс миэстэлээх, детсад туһунан музыкальнай физкультурнай зааллаах, детсад наһаа үчүгэй детсад этэ. мин аты физкультурнай салайааччы быһыытынан үлэбин Татьяна Семеновналыын, медиктыын олус ыкса үлэлээбиппит. Оҕо айткаан өттүнэн сайдыылаах буоларыгар норуот үгэстэрин туһаныы диэн хайысханы тутуһаммыт араас Дьарыкпытыгар, дьарыктатаһынан тэрээһиннэргэ бу сахалыы элеменнэри киллэрэн сахалыы сөпкө тыыныыны, сарыал хамсаныыларын, төрүт тоҕус тоҕус төрүт хамсаныылары, сахалыы кылтан-сиэлтэн сахалыы бэйэбит массажер оҥороммут. Оҕо тилэҕиин, ытыһыын массажтыыр араас быһыылаах, размердаах массажердары оҥортооммут туһанар этибит. Онно барытыгар дьэ бары ылсан иитээччилиин, иитээччи көмөлөһөөччүлүүн, коллектив барыта ылсан көмөлөсүһэн үөрэ-көтө үлэлиир этибит. Онтон ити үлэбит биэс сыл физкультурнай салайааччынан үлэлээбитим. Ити үлэбитин бардын түмэммит улуус педагогическай ааҕыы улуустааҕы педагогическай ааҕыыларга гран-при буолбуппут. Ону таһынан бу нэһилиэк оҕолорун доруобуйатын тупсарыыга туһуламмыт «Здоровейка» диэн проект суруйбуппут. Онно дьэ улахан анализ балыыһа үлэһиттэрин кытта, оскуола учууталларын кытта, төрөппүттэри кытта, оҕо нэһилиэк оҕолорун доруобуйатын анализтаан улахан анализтаммыт улахан «Здоровейка» диэн проект. Бу проекпыт улус баһылыгын гранын ылан хаччынан бириэмийэлэнэн медкабинеппытыгар эмиэ элбэх оборудование ылбыппыт оҕо доруобуйатын тупсарарга туһалаах. Онон наһаа үчүгэйдик уопсайынан үөрэ-көтө, чэпчэкитик, бэһиэлэйдик, барыта бииртэн биир ситимнэһэн, тахсан иһэр былааннанан баран иһэр үлэ үлэни үөрэ-көтө үлэлиир этибит диэн этиэхпин баҕарабын. Кэнники иитээччи үлэтигэр көһөн Феоглан Налыын Олус үчүгэйдик тахсан үлэлээбиппит. Иитээччи быһыытынан Раиса Егоровнаттан олус элбэххэ үөрэммитим. Раиса Егоровна ахсаан, нуучча тылын, дьарыктарын методикатын толору баһылаабыт, ахсааҥҥа Петерсон методикатын наһаа үчүгэйдик оҕолорго быһаарар, тиэрдэр, оҕолорго элбэх билиини биэрэр киэҥ-холку, намыын баҕайы иитээччи. Киниттэн наһаа элбэххэ үөрэммитим. Ону таһынан оскуола учууталларын кытта бииргэ эмиэ биир санаан үлэлээбиппит. Фекла Анналыын старшай подготовка оҕолорун выпустаан оскуолаҕа бэлэмнээн үлэлээбиппит. Онно Александра Николаевна уруогар элбэхтээк дьыбытым. Грамотаҕа оҕолорго, оҕолору үөрэтэргэ опыт көрөн уонна Оксана Петрова, Оксана Гаврильевна олус элбэҕи сүбэлиир этэ оҕону, дорҕооҥну үөрэтэргэ. Ону таһынан ОСН-ын Мар- Марфа Николаевна, Мария Егоровна ити средний группаттан саҕалаан бу биһи оҕолорбут, бу мин оҕолорум диэн Бу средний группа оҕолоругар кытта дьарыкка кэлэннэр сүбэлииллэр, болҕомтоҕутун манна ууруоххутун наада эбит диэн элбэхтэ опыт атастаһар уонна бэйэбитигэр көмөлөсүһэр этибит. Оттон ону төрөппүттэр олус көмөлөөхтөр этэ. Биһи араас конкурстарга Барытыгар улууска ыытыллар куонкурстарга бардыгар кыттар этибит ырыанан, үҥкүүнэн, хоһоонунан, инсценировкаларынан, Чугдаарар чуорааннарга, Чообу чооруостарга, Окно в науку, Күндүлгэ бардыгар кыттар этибит. Улуус библиотеката ыытар хоһоон ааҕыыларын күрэҕэр бардыгар кыттан эн ситиилэ ситиһиилэнэн үөрэн-көтөн кэлэр этибит. Онно бардыгар төрөппүттэрбит Мин сатаабаппын, эйдиир төрөппүт суох этэ. Төрөппүт барыта оҕолор оҕотугар наһаа кыһанар. Эдэр баҕайы төрөппүттэр наһаа үчүгэй төрөппүттэрдээх буоламмыт биһи кыайыы кыайыыны ситиһэрбит буолар аатыттан. Уонна Дьарык ыытарбыт таһынан хас биирдии иитээччи бэйэтэ кружок курдук эмиэ эбии оҕолору дьарыктыыр этибит. Фекловна Күөхэйгэ диэн оҕолорго анаан сибэккини көрүүгэ, истиигэ оҕолору үөрэтэн детсадпыт сибэккилэрин барытын көрөллөр-истэллэр этэ. Оксана Петровна туоһунан оҕолору дьарыктыыр этэ. Туоһу туоһунан кырыйтаран, килиэйдэтэн араас оҥоһуктары оҥороллор этэ. Мин буоллаҕына үҥкүү, үҥкүү уонна хоһооноох ыытыгар оҕолору эбии дьарыктыыр этим. Оннуттан Маргарита Петровна бэйэтэ ырыата туох да ньиргийэн олорор булар таһырдьаттан иһиллэр этэ кини байаанын тыаһа. Оҕолорго эмиэ оҕолору олох күүскэ дьарыктыыр, олоҥхоноон, Фольклор араас көрүҥнэринээн хомуска барытыгар дьарык этэ Маргарита Петровна. Петровнабыт дьэ хайда эрэ алҕас ыалдьан бөлүтүөҥҥэ бардаҕына наһаа суохтук этибит. Детсаппыт чуумпурбут курдук буолар. Онтон Петровна үлэтигэр тахсан дьэ байаана тыаһаан бардаҕына оо дьэ эргэхсийэн Маргарита Петровнабыт кэлбит диэннэ үөрэр ахан эрбит. Оннук. Уоннаттан кэнники сылларга Кэнники сылга сэбиэдиссэйдии сылдьыбытым. Ол сэбиэдиссэйдиир кэммэр Роспотребнадзор диэн бэрэбиэркэҕэ бэлэмнэнэн кылгас кэм сэбиэдиссэйдээбит. Бэлэмнэнэммит оҕо таһырдьа оонньуур площадкатын уларытарга ылсан күүскэ үлэлээбиппит. Онно Бүтүн нэһилиэгинэн мин детсадпын ахтабын диэн акция-концерт биллэрэн, ол площадканы уларытарга диэн бүтүн нэһилиэгинэн туруммуппут. Аны саас эрдэттэн бэлэмнээн төрөппүттэрбит тыаҕа тахсан маскэрдээн, ШКХ үлэһиттэрэ ону тиэйэн киллэрэн, пилорамаларыгар босхо эрбэтэн, детсадпыт ойоҕоһугар тиэйэн аҕалан сааһылаан биэрэн, төрөппүттэрбит олох турунаналар кыайбыппыт. Ол акция концербытыгар нэһилиэк тэрилтэлэрэ бары, общественнай тэрилтэлэр бары, Тэтим диэн үҥкүү ансаамбыла, Нуһаран диэн ырыа ансаамбыла, ыччаттар, дьахталлар түмсүүлэрэ, ветеринардар, хас биирдии түөлбэ уонна то улахан тэрилтэлэр маҕаһыыннар, балыыһа үлэһиттэрэ, школа коллектива, интернат диэн чыыста бары наһаа үчүгэйдик кэлэн ол акция-концербытыгар кыттаннар биһи бэйэбит да соһуйбуппут. Онон жабайдык хомуллан бэйэтэ орун оннугар тып-табыл площадкабыт икки площадканы оҥорбуппут кыраларга анаан уонна улахаттарга анаан диэн аны ол площадкабыт оҥоһуллубутун кэннэ төрөппүттэр эмиэ киистэлээх кэлэннэр тугу кырааскалыыбытый хайдах гынабытый диэн ыҥыттарыыта оһох олох таһырдьа ол детсаппыттарыгар үлэлии сылдьарбытын көрөннөр бэйэлэрэ тиийэн кэлэннэр кырааскалааннар туох да дьэрэкээн бөҕөчөй баҕайы площадка оҥостубуппут Онук оҥостон ол салонна детсадпытын олус диэн бэйэбит санаабытыгар наһаа үчүгэйдик ремоннаабыппыт. Барытын саҥардаан, оһуордаан, уруһуйдаан, кэнники наһаа үчүгэй уруһуйдьут кыргыттар Александра Захаровна, Анастасия Титовна наһаа үчүгэй уруһуйдьут бардыгар сыстаҕас кыргыттар үлэлии кэлэннэр диэ уруһуйу, оһуору мандары кыайа туппуттара ол детсадка. Уонна Кэнники Прасковья Николаевна үлэлии киирбитэ. Олус кыайыгас түргэн тархан олох. Биирдэ манна, биирдэ онно барытыгар сыстаҕас, компьютерга тугу эмэтэ сатаабатахха, хайар программаны сатаабатахха сүүрэн кэлэн көрдөрөн, быһааран биэрэн, үлэтин быыһыгар бардын испиһиэйдээн олус үчүгэй үлэһит этэ. Уоннаттан ол Роспотребнадзор, Рособорнадзорбут бэрэбиэркэтин олус үчүгэйдик, чэпчэкитик хайханаммыт, үчүгэй байтыкааспыппыт. Оннук уонна коллектив уопсайынан наһаа көрүдьүөстэрдээх, Хайда эрэ үлэнэн эрэ сыһыан буолбакка, бэйэтэ туһунан дьиэ кэргэн бэйэ-бэйэни ахтыһар, суохтаһар, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһэр, наһаа үчүгэй истиҥ коллектив. Биһи эбээлэрбит, биһи олох ахтар-саныыр куохтуур дьоммут эбээлэрбит. Сүбэлээн-амалаан, ааһан иһэн киирэн тахсан Бэйэ-бэйэлэрин суохтаһан хайа кыргыттаар диэн киирэн кэллэхтэринэ үчүгэй уйбай буолааччы. Наһаа үчүгэйдик оттук-ындьык үлэлээн ааспыт эбиппит диэн билигин наһаа суохтуубут, ахтабыт. Биһиги ломкаҕа сэттэ сыл үлэлээбиппит, ол сэттэ сылбыт биһиги дьиэ кэргэммит кэргэммитигэр саамай ахтыллар күндү кэмнэрбит. Оҕолорбут да олус наһаа үчүгэйдик ахталлар, ломталарын суохтууллар. Аҕабыт даҕаны бэйэтин коллективын эмиэ наһаа чөлүгэр ахтар, мин бэйэм коллективпын олох наһаа ахтабын, суохтуубун, санаан кэлэн күлэн күлэн ылааччыбын диэбит курдук бии көрүдьүөспүт наһаа лөҥ булааччы. Онон алты уон сыллаах Күнчээннэри эҕэрдэлиибин. Билигин үлэлии олорор коллективка истиҥ сыһыаны, таһаарыылаах, кыайыылаах үлэни Надежда Владимировна сөбүлэһэн үлэлии кэлбитигэр үөрбүппүт. Мин үөрбүтүм аҕайыттан, үөрбүппүт аҕай бары олохтоох киһи үлэлии кэллэ диэн. Онон дьэ куруук кыайыылаах буолун, Инники буолун улус үөрэҕириитэ, холобур туттар детсада Күнчээннэр диэн ааттана турар Күндүтүк саныыр, тапталлаах уһуйааммыт Күнчээммит алта уон сыллаах юбилейынан бииргэ үлэлээбит истиҥник саныыр коллективпын ветеран педагогтары, оҕолору, төрөппүттэри ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин баҕарабын үлэҕитигэр үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри үлэҕит түмүктээх буоллун санаабыккыт сатанан истин саҥа кыайыылары саҥа дабайыылары күнчээммит куруук сайда үүнэ турдун Күндү бар дьоммун, коллегаларбын, бүгүҥҥү үөрүүлээх күнчээммит юбилейынан барыгытын итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Мэлдьи минньигэс астаах, ыраас, сылаас детсааппыт үүнэ-сайда турдун, кырачаан дьоннору иитэр-үөрэтэр үлэҕит үрдүктүк сыаналаннын уонна аймахтыы чугас сыһыаҥыт коллектив иһигэр хаһан да уҕараабатын! Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, убаастабыллаах коллегаларым, ветераннар, төрөппүттэр, олохтоохтор! Эһигини Дария Федоровна Тимофеева аатын сүгэр Тыылыматааҕы Күнчээн уһуйаан төрүттэммитэ алта уон сылынан ис сүрэхпиттэн сылаас эҕэрдэбин ыытабын. Кылгас кэмҥэ да буоллар Күнчээн уһуйаан салайааччытынан үлэлээбиппин ахта саныыбын Саҥа үлэҕэ ананан кэлбит сылбар манньыаттаах уола дьиэтин тып курдук оҥостон олороллорун көрөммүн олус соһуйбутум, үөрбүтүм. Үлэлиир сылларбар уһуйааммытыгар олохтоохтор көмөлөрүнэн мас кэрдэн биир-биэс харчыта суох капитальнай ремонт ыыппыппыт. Детсад олоҕо күстүү оргуйара. Араас тэрээһиннэр, күрэх Ээр оҕолоро оскуолаҕа атаарыы, саастаах дьоҥҥо тахсан концерт көрдөрүү билигин саныырга олус астык. Икки тыһыынча уон сыллаахха уһуйааммыт биэһин сыллаах үбүлүөйүн ситиһиилээхтик бэлиэтээбиппит. Күүс-көмө буолбуттара биһиэхэ нэһилиэк олохтоохторо, убаастабыллаах Нэһилиэкпит попечителлара Афанасий Павлович Кириллин, Юрий Петрович Баишев, нэһилиэк олохтоохторо бэйэ-бэйэлэригэр өйөбүл, төрөөбүт дойдуларыгар ис сүрэхтэриттэн кыһаллалларын астына-махтана көрөрүм. Баҕарыам этэ эһиэхэ өрөгөйдөөх Үбүлүөйгүтүгэр үөрүүлээх күҥҥүтүнэн бастатан туран кытаанах доруобуйаны, айар үлэҕитигэр, саҥаттан саҥа ситиһиилэри, үүнэ-сайда, кырачаан кэнчээри ыччакка саҥалыы суолу арыйа, сырдыкка угуйа тураргытыгар, тыллыматааҕы күнчээн уһуйаан үүнэ-сайда, чэчирии, тупса тур, эҕэрдэни кытары Икки тыһыынча аҕыс сылтан икки тыһыынча уон биир сылга диэри үлэлээбит уһуйаан салайааччыта Вера Старостина